Voyelloù bras ha pounner e oa d'ar poent-se. Bez ez oa e Rosko a oa unan eus ar vrasañ er sektor amañ. Ya, ya, sakramant. Hag met an hibridetañ a oa banniel banniel Seigneur ar Biz. Hag eo brudet spontus abalamour ma zo an hini vrasañ a-zabel. Oa ket ar pounnerra, met an hini brasañ oa. An entroidir hiroc'h doa. Hag an dud-se c'hallen az ea esprest da bardoun Sant-Yann ar Biz abalamour da goutro, da gregiñ er banniel, Da welet ha sevel a rafen ar banniel, seniñ ar biz. Ha Bremañ en enor, quoi. Ah ya, Ah, ya. ah ya, rak eh, n'eo ket kalz a dud eh, barrek a-walc'h da sevel eh, ar banniel. Hag e veze goude gousperoù, eh, pa, pa, pa o da petra patounier pe ar beudoù kwa, a vez gant ar banniel war ar blasenn hag a douch er gwenneg bennak, digatout a re a Grogevaras. Setu e touch er gwenneg bennak, digatout ha pep hini a Grogevaras goude d'ober en taolez-se da welet da sevel rafenni ar banniel ha goude e ni war-lerc'h. Me, me zo bet va-unan, rak pa gleven an tontoned hag ar re gozh ar c'hontre lavaret bagne Seigneur ar Biz am eus bet savet. Anna eo zo un dra vras graet gantan pa ne vuhez quoi. Savet do bet bagne Seigneur ar Biz. Setu oa ket a fall war ar ro, na tost. Setu ma jouin, me zo mon die. Da welet eo goude goude ar brezel vremañ. Rak a-raok ar brezel deja hini renra etrezo, ar batemat. Ha gwenet da Seigneur ar Biz, hag emañ roet va gwenneg eno oa, marteze vo paset tregont c'hobarloz teze. Paset tre tre tregont po yaouank ha tout an eil dre egile e vo diouzh tro, quoi, da grediñ 'barz. Hag bezañ a oa lod hag a yoa pate pounner, lod all hag a oa kreñv kenañ hag ne ganin ket, ne ganin ket. Ha bezañ a oa tud all skañvoc'h kalz met n'on ket zo re bounnerrañ. Hag emañ graet teir gwech an hent, teir gwech an hent hag en doa va zunton lavaret din ma c'hellfen ober hervez e paefen e-menaj din. Hag emañ graet teir gwech an hent. Hag en deus lavaret din paotr an biz, te 'eus ar sko ? Ya, peseurt un taol 'peus. En deus lavaret din, un taol 'peus. Taol 'peus ivez. Kat dit n'eo ket renerez, peus graet te, peus graet puget 'peus un taol. En deus lavaret din, gwir oa. Gwir oa, ni, ni tre re yaouank a vez e, e sevel perc'hennoù alies. Hè. Bezañ 'm eus bet, memes bet p'o devezo Krist er c'houp, digant Pêr Chapal, aoun, Savet eo ar banniel eno. Sevel ar banniel mat eo an taol m'doa. Rak en em antredet m'doa leun kwa. Al leun anezho e oant ket soubl a-walc'h. E veze stok penn ar banniel en douar. Ha goude n'hellen ket ken rak n'en doa ket a sekendoù, n'en doa ket a lakaet e leza evel evel ar peul. An aeron ket bet graet dibrat. Dreist-holl, ha ne hellen ket hellen ket distreiñ goude da-unañ. Hellen ket da-unañ. Ha pa ma gwelet oa unan pleket, ar banniel oa en troadir kenañ hag a blege. Setu e stoke buan en douar.

An dud bremañ zo ken barrek hag ar re gwechall, laen. Ha emañ preuc'h, mestr banniel on bet seget. Hag an hini ne deuet ket a-benn, kredo, pa veze graet. Oh, ya.